Inche oyogokwana inkoroku Doctor Felix Atisa, inche nte nine ege- ekerogo kia obochumbe bwa Kitutu Chache South 2027. Egasi yane na omonyagitari, obonyagitari bwa abang'ina, borikire okoroka ase egesongo Gynaecologist, nabo ngokorera ase Nakuru. Ee bono aban- abagambi baito, aba MCA na omogavana, na abagambi bande korwa gusii mbagenda State House, naye chiwiki chia amaega ibere isato iga abande barachire State House, naende twaigure abanto korwa kera ase, korwa Mount Kenya, korwa Bogere, Ekero aase abanto bachire State House, so egento nagoteba ng'a State House eye n'obisi y'eserekari, obisi eyio egoikaranserwa n'Epresident, na Epresident eye neyaito, na oyoito twensi nere tomobwate mpaka 2027. Igo Epresident eye ekero egokorangeria State House, genda naende ki gwaikire ororo buna abagambia baito bagenda represent abanto baito, nogere abanto baito. Tibakura, motebi buna abanto baito bachandegete, naende motebi buna ogokonya koria abanto baito batagete. Bono rende totachieti ororo tomotebi buna totagete, nigo togocha goteba, ekero 2027 naende kare tochore naende obochori bonde nabo araire naende gose onde nabo araire. Lakini bono ki okoba nere oroo, titorora bobe ng'a okobanyare bagenda nere batachieti, naintwe president gaki naintwe torangeria toche tokwanie bosa igo, naintwe nabo abao tore. naintwe nabagambi b'amang'ana, igo inche buna atiisa, I encourage, nko encourage abanto bagenderere konya komotaarera, bande nare estate house eyio banye nare banyetiokerere kabisa, babe buna ere eserikari buna ere ofisi ya nere ofisi yaito enene. Nari nabo baratware obote bw'okogenda ororo, otachieti ororo naki oramanye buna estate house eye, goteika ororo orore buna ere, otware obote, naende next time naintwe torarigie ekero oria obopresident, naki torachie oo totamanyeti buna ere. Gose bono, baria baikire obarorire buna ere barorire obogwansu bw'ororo, bono nkoirana baria babeke omokia na baria okabaika ororo, gose etausini yaito twensi, togende naintwe ekero kare tokorangerigwa, togende naende president gaki naintwe torangerigwe. Project yaani eproject eria twachagete yogokonya abaminto kobwata ebipande ase ebinyoro, kobarentera ebipande ang'e nebinyoro. Nario chibesa chi transport kogenda maate nyanchwa na mosocho onye chiababereire egarama so goetera ase office ye registrar of persons yaani baria bakobwata ebipande na office ye omo county commissioner na omo deputy county commissioner na abachief tokabwaterana naende rende bakarenta office eye ang'e abanto baito ase chiward chionsi isano mbanyare kobwata ebipande. Sore ere nacha koba kerori ng'a ebipande ebi biachire, naende biasokire, naende abanto babieirwe. Bono baria babibwata nabo bakogenda ase chiofisi chi'ebachifu chi'assistant chief, gose nyanchwa na mosocho ase ebipande ebi kobwaterwa boaye bw'ebipande ebio. Ntagete goakera chiofisi echi chionsi mbuya mono, na etimu yane mbuya mono ase okobwaterana twabwaterana mpaka abanto banyorire ebipande ebi. Naende rende nkoborera ng'a eserekari yare konyarekana eserekari enene, ase baria basiririe ebipande. Ebatakeire baaka nelifu moja na hamisini, naende abanto baito ase ebinyoro ase ekemaene pi, mbabwati besechi. Tware kobora ng'aki are konyarekana noria osirie egepande kenyare koba replaced gose anyare koegwa ekeng'ao ekeyia bila go goakanigwa besa ende yonsi, ekiagera abanto baito gaki mbabwati elifu eye, naende onye mbakonyara gokeanerigwa chibesa echio goakanera, igo bono ngochia bare osiekererwe isiko, y'ebinto ebinge mpaka nonye n'ogoaka chikura mbari gochia goaka kura ekiagera mbari gochia gotwara ebipande ebi. Egetwaro gokurera eserekari gekonyarekana rigori riri ri'ogoaka na ria 1000 rirusigwo gose ebe nonye n'emia eyemo rende nario eranyare abanto baito baranyare konyora ebipande ebi. Daktari okwerikigwa. Eh, okwerikigwa gochake bwango iga, I think tariki ya ishirini na tisa, egento nagoteba neke, Imi, togo, mo, oria otagete goakera ekura, Ebe ninche atisa, gose onde bwensi, tokomoakera ekura through eriogi, na goteba ng'a oyo nere omonto one, oyo nomonto one, goika oboke number one, goika obwate ekura. Buna chiochaka korifuga, genda obwate ekura. Number two, rituko ri'echikura chigoika, boka enda oakere oria gwataka, ekiagera buna kwamorire nekura eyio eyemo, naye kwagera kogwa. Igo nkoboria vijana, nkoboria abang'ina, abagaka, bonsi pi, togochaka korika chikura, genda bwate ekura, naende rituko erio. Boka mambia toteba ng'a inche naseretwe, inche nakorete ki? Igo buna gwakora igo, abande nabo bakogoakera ekura, bache ore oyogo, aye otigare isiko. Maki kera oria oo gwataka, na inche okoba ninche ngokwana, goika na inche ntebe, na inche ng'akere. Ekiagera inche naye eye aratwarire amang'ana amange, abanto bagoteba, Yaibirwe, na kadhalika. Egento nkoborie, aye buna ore iga, koibire ebesa eria yonsi asha? Au, kwarorire onde oibire? Ao, ebitengo bi'eserikari mbirobio bigokora EACC, DCI, na Investigation baigure amang'ana aya, ngokora bare Investigation, onde bwensi oibire ebesa ya SHA abwatwe airanie ebesa eyio ase ekegancha gi'eserikari, naende buna President na Minister bateba, mbairani besa ase ekegancha naende babwatwe basibwe. Number two, aye ekero kwarwarire, onde taiyo ogochia goakanera bill. Naye nabanto bamino, mogambi, toiyo gochia goakanera Bill, igo onde taatende na bosio bwao goteba ng'a tobwata sha. Aye bwata sha ekiagera naye egochia gokonya ense Bill yao ya Nyagitari. Ense chiaebiru, aye tokumia eserekari nkobabwati bare.